di yi paai tɛhili viɛnyɛliŋga, a ku tooi gbaai ti ni bɔri binshɛɣu maa. Amaa n yɛri li saha shɛli kam ti bi turi niriba. N yi ti yɛli yɛltɔɣa ka a yuun li ka di ŋmanila n tuwa mi. Nyini n yɛri li la, amaa mam bi mi ni n kana ti tuwa. N ni pa shɛli ni yɛli shɛm maa, dini bi lu n-taɣikpaɣa, amaa m pala ŋun turi niriba. Ti zaawum, ti ma maa, a ʒiya maa, o ni yɛli maa ni leei fi di nuu ka amiliya puuni. adiini puuni, to niŋ amiliya pun nyɛla musulinsi zalimpana puuni shɛli. Ti niŋ Dagbanli puuni, ti bi mi amiliya niŋbu, ti ni mila paɣa bɔŋkpaɣu. To amaa ti ni nyɛ Dagbamba ka lahi nyɛ musulinnim maa, ka di gba pahi ti biɛhigu puuni. Lala n-nyɛli Dagbanli mi puuni. Dagbam bi yi nya ka so niŋdi binshɛɣu ka di mali nimmiisim ti ba, ka mali afaani, ka taali nya li, bɛ gba deei din pahi bɛ biɛhigu puuni. Din yɛn chɛ ka di ti wuri bɛ biɛhigu ka niŋ wala, ka viɛgiri li. Di zuɣu Dagbam bi ka karimbaa ni di yi ti niŋ ka so zaŋ binshɛɣu na, Dagbani nyu o bee ka Dagbani nyu o. Dindee ŋun deei yuli li ka bɛ hankali be di puuni, o ni deei puhi o biɛhigu puuni. Amaa ka o yɛn ni a yi zaɣila ŋun dini maa kani o chɛlli, ka mali purebili n-zaŋ kpa laa niri maa polo, ti Dagbana ŋɔ pun di kani. A yi kana ti yuli ʒiɛman shɛli puuni tin be ŋɔ ha, di mali dabiɛm ka mali tɛha pam n-zaŋ ti ni kam zaa ha ŋun tɛhiri viɛnyɛliŋga, ti banima ni ti manima, bihilaamba, zom yi Naawuni, niŋmiya binyɛr shɛŋa ka mi ni Dagbamba nyɛnya, balli kam malila o biɛhigu, ka Pumpɔŋɔ, a yi pa ka a ti yuli ti paɣisara maa bee ti paɣiba maa ka bɛ pam hankali puuni ka di pa beni. M bi baŋ ŋun yɛli li zaŋ ti Dagbamba ka tim ti kpuɣi li nimmɔhi hali ti paai luɣ shɛli polo ka di zuɣu ni tooi tahi barina shɛli ti ni bi bɔri na. Kaman ka yi niŋ amiliya n-di paati amin musulinsi n-nyɛ bee Dagbanli bee balibu puuni n-lee bala, nimaani maa m bi nyari li viɛnyɛla. Ŋun lee yɛla ni a yi kuli doo ka doo maa bi yina ti di paati amin o dɔɣi bihi bee a bi yɛn niŋ a barika. Ŋun lee yɛli ni a yi kuli doo ka doo maa bi yina ti di paati a yi ti kpi binshɛɣu yɛn niŋa to dɔn a yidana daa bi di paati a zuɣu chɛliya ka ti hankali kuri bukaata paati maa dibu maa m bɔri ni ti yɛli tab yɛlimaŋli di daafaani nyɛla dini n-zaŋ ti ti chaɣu m baŋ maa m ba mi ŋuna. Niriba mi bi ka bɔhi binshɛɣu di bi wuhi ni zuɣu kpiɔŋ la n-nyɛ o ti zaa ku tooi nyɛ dirabanima ka ŋun lee paasinja n yɛla n-yɛli ti zaa ku tooi mi maa m ba mi ŋuna paati dibu di daafaani nyɛla dini ti ti maa sani ŋuna maa mi ja ka di mali ti afaani naɣi pahila di kpiɔɣu ni tim ka bahiri ti yoli n yɛli ŋɔ ka chɛ a lana ni yɛn malila yɛlimuɣisili ni yɛri di polo a ʒiya ŋɔ ni yɛli shɛm ŋɔ di di sibisi ni niriba pam di dihili viɛnyɛliŋga. ka salo maa ka bi yihili bi hankali puuni a tooi ka so kahi lefiya ka di lefiya ko ka di tooi yi n di liɣiri paai kamani miliyon kɔbiga di bukaata nyɛla dini ti ni mim ka a kpuɣi paana n ti deegi o yabu o nyubu o subu o daalaafee o yɛlli kam ka di ʒe a zuɣu amaa a ni tooi nya ka so ku chaŋ ti bo o paɣa ka di na pa paati ŋɔ dibu ka di nuu na kani ka lefiya shɛli ti yɛla ka di nuu kani n ni tooi bo paɣa n yahi kamani miliyon kɔbiga ni binshɛɣu a banya n ba pirinima Yi biɛhi kuhi la dabili, dabili ki kuhi o, ya ki zaa yi vili chihisiri ka tum tuun shɛli yi tum maa. M ba pira di sibisina a mi, paɣ ka a gba kpiɣira ti dɔɣi o maa. Di sibisina a mi binshɛɣu din be paɣ gbibbu puuni. Bɛ bi bɔri paɣ ti bahira, ka naɣ saha m-bala ka a yɛn di o na ti bahi ka o chaŋ ŋubiri o mɔri. O yɛn suhimi ti gbibi m ba pira ka viɛnyɛla nyɛ o ni a niŋ o kirikiri ka o ti kuli n-ti lan ʒiɛ falinda. Paɣ shɛb kul la doo yili ka o nini tam ti kɔŋ ŋmaabu, ka binshɛɣu n-tahi li. Doo maa yuun la laɣ shɛli o ni daa zaŋ bo o maa. A niriba daa chaŋmi ka m ba.